Mũtumia wa Simon Kabu nĩwe Sarah Kabu nĩaugĩte athuri arĩa maumaga nja wa kĩhiko nĩmakoragwo mendete atumia ao mũno na kĩroto kĩao nĩ gũtũrania nao. Sarah erĩte atumia matikaume ihiko-inĩ ciao tondũ gũtirĩ hĩndĩ athuri ao makamatiga mathiĩ gwĩ tũcungwa kana mamandĩke indo-inĩ ciao. Akĩongerera Sarah augĩte Ahiki matihanaine na nĩkĩo arũme makenaga magĩkoma na ahiki ngũrani. Mũndũ ũgwĩtwo Sarah Kabu nĩokereirwo nĩ atumia a Kenya mũno kuona eti aragĩkorwo akiuga atĩ eti mũthuri nĩabataire gũkorwo akĩheo rũtha nĩ mũtumia wake akorwo akĩũmbana na kũu nja no ndagĩka ya mũico eti mũndũ ũgwĩtwo Sarah Kabu akiuga eti mũthuri ũcio no waku eti kuona acio arorũra nao na kũu nja Ee, no kwenda arakĩenda gũkorwo akĩmacama nĩ mwendi njerũ, na mũndũ ũgwĩtwo Sarah Kabu agĩkorwo akĩonania atĩ nĩ arakorwo agĩthara atumia mũno mũno mũno, aingĩ ma- nginya magĩkorwo makĩũria ciũria, ee hihi mũndũ ũgwĩtwo Sarah Kabu nĩguo agĩkagwo nĩ mũthuri wake Simon Kabu arĩ we nĩwe wa mwene kambuni ya Bonfire Adventures. ĩrĩ korwo ĩ kambuni ya gũkorwo ya tũthabarĩ kana thabarĩ cia gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, Akenya magĩkorwo makĩũria kana ũguo nĩguo makoragwo magĩikarania kana we nĩ akoragwo etĩkĩrĩte mũthuri wake Simon Kambu akorwo akĩrĩ na tũcungwa tũingĩ na kũu nja onokorwo nĩ tũkoragwo tũkĩmũrehera Kana Simon Kabunyako akĩmũrehera tũcungwa tũu thĩinĩ wa nyũmba yake. Akenya nĩ monanĩtie marakara mao makiuga atĩ matinakorwo magĩtũma Sarah Kabu akorwo akĩyumĩria na akorwo akĩarĩrĩra ndeto ĩno kuona nĩ ndeto ĩkĩrĩ na gĩconoko na ĩragĩkorwo ĩgĩconorithia mũndũ ũgwĩtwo mũtumia handũ hothe akĩrĩ bũrũri ũyũ wa Kenya. Mũndũ ũgwĩtwo Sarah Kamburi ti rita rĩake rĩa mbere gũkorwo akĩaria ndeto ta ici kuona nĩ onekaga eti we ndakoragwo akĩmaka eh, akoragwo akĩmaka ah, nda- ndatindanagĩrĩra na maũndũ ma gũkorwo eti mũthuri wake nĩ akoragwo na aingĩ aingĩ na kũu nja na kuona ũrĩa aragĩkorwo agĩtara atumia aingĩ ndagĩka ĩno nĩ kũmathũkia aragĩkorwo akĩmathũkia kuona we gwake no ũkore eh, Simon Kambu Eeh ndakĩrĩ na ahiki angĩ na kũu nja, no Sarah Kabu no gũkorwo arakorwo agĩte atumia aya anini na arĩa matakĩrĩ ogĩ. Nĩ ndeto ĩkĩrĩ tũgũkorwo tũkĩrũmanĩrĩra nayo na nĩ ngũkorwo ngĩkũmenyithia thaindi ũrĩa mũndũ ũgwĩtwo Sarah Kabu egũkorwo akĩrwo nĩ Akenya. Akenya mwena wa comment section makororwo makĩandĩka ũũ. Aingĩ makĩonania matũkũya mao, angĩ magĩkorwo magĩikia mĩhũa yao mategũkorwo magĩtigĩra, hena mũndũ ũgwĩtwo Shiko Kioi akaugaga mũgemagia ũmaraya mũno mũkĩgeria kwĩhe hinya, na Lucky Habibti akauga onake akĩhana kuma nja ya kĩhiko, na Sheri Sheri agĩikia mũhũa wake akauga kũu nĩkuo twĩtaga kwĩhe hinya, na Prophet Wisdom Jacob Kamanga akauga whatever the wicked took from you

O na ndangĩgĩkorwo akĩreka gũtho, ndangĩkorwo akĩrĩkia gũthoma rũgano rũrũ nĩ ũrĩa ndakarĩte, kana ndingĩkorwo ngĩrĩkia gũthoma rũgano rũrũ nĩ ũrĩa ndakarĩte. Hena Jackson Maina akauga, underline women are not the same, very true, kuna sweet potatoes na Irish potatoes. Hena Monique Nelson akauga, hĩndĩ ĩrĩa mũkareherwo gĩconono na gatego na mĩkingo nĩ mũkohĩga. Hena Lucy Nandi akauga, it doesn't sound good but it's true. na Karish Bravo wa Muthoni akauga ekũ ndĩmũkomere tuone kana rũcio akaria o ũguo ekũ ndĩmũkomere tuone kana rũcio akaria o ũguo ena Eugenius Lucky Unita akauga let's say akuletea ukimwi will you still be saying this na Kanari witũ akauga kaĩ gaka gekaganu atĩa na kĩgongoka

Akorwo waku nĩ maraya iganĩra kana ũcokie nduka ũcenjerio na mzee wa kanisa agĩkorwo akauga nĩguo ma na Maria wa mũigana akagũici akinyĩtwo hau self esteem yake ĩkĩrĩ thĩ biũ. Gũkũ nĩ kwa mwaki wa mohoro niĩ no ngũririkanie atĩ ũkorwo ũgĩtũ follow mwena ũrĩa wa TikTok ũkorwo ũkĩnyaga plus ũkorwo ũgĩtũ follow Harĩa thĩ ũkorwo ũkĩhinyaga mwena wa comments ũkorwo ũgĩtwandĩkĩra ndũmĩrĩri na mwena wa share ũkorwo ũgĩ share thĩinĩ wa video ĩno itũ nĩgetha tũgagĩkorwo tũgĩkinyĩra andũ aingĩ. Ngoragwo ngĩkũmenyithia mohoro marĩa maragĩkorwo makĩhanĩka gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria, ngakorwo ngĩgwĩkĩrĩra mwena ũrĩa wa YouTube ya Mwangi wa Mohoro, ũgagĩkorwo ũkĩmenya maũndũ marĩa maragĩkorwo magĩthiĩ na mbere gũkũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Niĩ njĩtagwo Mwangi wa Mohoro, nginya mũthenya ũngĩ tũthiĩ na mbere gũkorwo ũgĩ subscribe thĩinĩ wa channel ĩno itũ, nĩgetha tũgagĩkoragwo tũgĩkinya rĩmwe mbere, na nĩgetha tũgagĩkoragwo tũgĩgwĩkĩrĩra video o rĩrĩa cihanĩka, kuona wagĩkorwo ũgĩ subscribe, wagĩkorwo ũkĩ watch video itũ, Ona ithuĩ noguo tũgũkorwo twĩ na morale wa gũkorwo tũkĩkĩra video citũ nyingĩ nyingĩ mwena ũrĩa wa YouTube ya Mwangi wa Mohoro. Ririkana eh, bũrũri ũyũ wagema tũrakiuga no thayũ thayũ, na twagĩkorwo tũkĩmenwo, twagĩkorwo tũkĩhũrithanio, eh, tũkorwo twĩ na thayũ handũ hothe mũgĩkũyũ arĩ, na nginya mũthenya ũngĩ niĩ njĩtagwo Mwangi wa Mohoro, tũcemanie.